Sup guys, mi nomber ta Shaggy. Hallo guys, mi ta Asha. Por fin, mi tin di bisa, nos a kumisa ku boletin den dos, kabinda nos ta duna un tiki informashon di tur kos, ah, kual nos taña ta un tiki relevante pa hende nan na Hulanda i hende nan na Kòrsou. Anto ya, nos tabata keda haci kos aki basi tempu kaba, pero bo san sa, mi tabata malu, anto yin otro pida pida kos mas, nos a, yu i Kòrsounan sa ta flow. Pero ah pero no. Di e cosa. Laga nos asi pasan cos te video aquí aki rato na final den comment of whatever pero ban cuminsa ke cosnan cual ta noticia. E prome noticia ta Patrick Portugues mada temporada di Patrick Portugues ta cuminsa atrobe nan ta e back. Sí. Anto. ta preferiu pa bo no bisti nan? No, nos ta prefera bo bisti diferente pechi basta bo no bisti e pechi portugues. Pe, pechi atiano, pechi chines, pechi colombiano, tur e pechi bo bisti pero pechi portugues no. No, pechi portugues no ta cos cu lo bo tin gana di bisti. Pero um, si bo encontra bo mes cu un pechi portugues dor di cualke un of otro problema,

Pero bo tin wapa so bo por kis dos manera i muri. Bo por kis of e pechi portugues ta mata bo, of bo ta kis pa inseler bula kai ku bo. Ah, well, sí. Ma de, de hopi dianan nos ta mirando ke aba ku Inseler, nos kompania di aviashon nashonal, hè? No ta tur kos ta bendo shen por shento. No a tene problema ku e ah, avionnan. Aparentemente, tabatin un bes mi tabata sintá honta wak kon video den mi news feed.

señora dacosta gomez un señora dacosta gomez ta e señora desiree dacosta gomez desiree banket gurmet traha den cookie cu cu cu bolo coconaki coconaki bo ta gusta no? Seh no pero e cos ta asi cu ela bay colombia pa medische reden of cualkier cos ta subida anto ora di bo la bin bek el a hañele cu e sorpresa cu e avion mester a bira bay bek segun e capitan. Paso e engine tabata tin failure. Mm -hmm. Kaki nos no, no, no, kaki no tin ni un, ni un, kema cosa, ni un joke eh, nos por skibi. So, no. Kaki skibi su mes. No, pero... Ah. sí, pero cosa taco, según señor Desiree, este piso con 30 miljoen Florin of zo a wordo investeer door di nos gobierno of e gobierno di Corsou si. den um, insular. 30 miljoen. Anto te ainda nos no ta mirando e fruta si, sol. Solamente go porta e gobierno ke e pueblo di Corsou morto. E cosa ke nos no tin ku ere, sorry. E na mes mi ke no toch un props na e e kapitan ku a disidi toch el a mira ke e motor no ta trabon, el a bira back. E por a bisa ta mi no no mi bai ho un bosa con ban por be nu man anto cai toch na Venezuela si pero el a decidi toch di bira bek dus esey si ta hopi bon e tabata sabi pa balora su bida si anto by the way no tambe nos a lesa cu e hulandes nan tambe a pone cu nan no ta laga nan ambtenaar nan bula con enseñar mas. Bayendo pa peliculanan, cu so esey tambe nos dicidi di inclui den boletin den dos nos ta cada dos siman nos ta saca peliculanan of nos ta bisa cua ta e peliculanan cu nos ta recomenda pa bosan bay wak. Anto si bosan ke mas review in depth dje peliculanan aki e ora nos ta haciele pa bosan pero nos ta beza ta gewoon ta shoot cos out there anto dos pelicula e siman aki cu nos ke bosan bay wak of nos ta recomenda pa bosan bay wak ta Lego Batman Movie anto John Wick dos. Di Colegio Batman Movie, si bo ta un tipo di hende cu gusta um, jokenan cu ta cosnan feeman, pero bo sa toch bo por sinta wak cu bo vrij of zo, pasobra e tambe lo a yele leuk cu Batman cu Robin. It's awesome, e ta really nice pa wak, IMDb tambe ta rate e hopi bon, ami tambe a gusta e peluculanan e hopi. Ta mi tipo di um, Pelicula I'm a DC fan ma yeki bisa bo sabi cos yeta me for di prome eh guy ki sico mm no masha DC fan yeta mas Marvel captain Marvel di ese ora y ah sa pero sea anto ya ta p'esei ami ta bisa bai waki anto it's definitely something cu lo bo por bai cu bo frai bai waki esei ta cien por ciento sigur E otro John Wick sea esei ta ya mi ta kere bo cu bo bai cu bo frai of si bo frai gusta bo pi sanger cu matamento cu yecona y di mesmo ojo. John Wick uno, awaki ta John Wick dos, des ta hopi matamentu, mes ku matamentu, yeah. to sa kon tiramentu, action, des e sei, si, ya, no mi wa kon bronan toch, pero no riba jes 4 februari, pues no botai u problema. Se, e kosta, nami ponele siniki, of laga nos ponele siniki, si bo frai ku se tipo di pelikula na ke bo tin wak kon ta bayendo ku bo relashon. Paso mi no sa si mañan bo ta lanta bibo ai. Awel si. Ya mensen, esaki ta tur loke nos tin p'e video aki. Yes. Prome ku nos bai by the way nos ke bisa ku e video aki a ser patrosina dor di Enceler. Volar es morir. Dus se si bo ke bai Colombia of algu nos lo bisa bai ku Avianca. Pero si bo ta ègt un hende ku ke muri pa su. Patria. Patria, t'e palabra. Si bo ke muri pa bo patria mensen bula ku Enceler. Nos no ke hasi mal propaganda pero. Ya mes Watch out people. Asina e cosa ta. Right dus si bo sa like e video aki leave a thumbs up drop un comment den e seccion bajo e video aki anto. Y no lubida di share. Y subscribe mens.